and continuation just one question 23 the engine and the exhaust system of your vehicle have been souped up what could be the reason ke buile ka yone maabane ke le ka go e tlhalosa le yone gore ga go teng what could be the reason the reason ke goreng koloi ya gago ya o e supa goreng ga nke e kgwediwa thata kana ga e dirisiwe thata that o itlhela wena le le rolinyanane be eh, engine ya koloi ya gago e ka re e tletse le role ga o lebelela the exhaust system le yone itlhela o ka re e na le dirusinyana kana gone lo rolenyana gone moo o ka reng ke go sone se ba lekang go se tlhalosa ba re been souped up ra utlwana so gone mongwe wa go supetsa gore koloi ya gago ga e ga nke e, e-, e dirisiwa thata so ga koloi ya gago e ntse yalo e be ya accumulata lerole lerole la go tsena mo engineeng ga le tsena mo engineeng o raya gore koloi ya gago e tla be e simolola go ntsha mosi o montsho ra utlwana e simolola go ntsha mosi e ka tswa e le o montsho kana o motala e bo go supetsa gore engine ya gago yaanong e simolola go nna le mathata a mo a lone le role lone leo ra utlwana kana exhaust system eo ga ya ka ba phunyega ya go simolola go go tsosa modumo so dilo tse pedi tse e leng gore di ka di ka nna di-effects ke gone goreng mm, pollutant emission pollutant emission go ka nna le le le le le le um go ka nna le noise pollution akere e simolola tsone dilo tsone tsa mofuta o so ya go go supa gore what could be the reason here lebaka ke goreng ke gore koloi ya gago ga e kgweetswe lebaka driving always short short distances answer ya rona e be nna a let's go to question 24 what must be remembered here now ha re lebelela picture we are given a picture ra e leba what must be remembered here ke gore re itemogela gore line e ka ha lefting e e tshwaraganeng gore gore mo tseleng tse dingwe itlhela ebile e le line e e yellow a kere e be re nna le shoulder nyana ka kwa kere ka ga ga yone ka shoulder now after the white lane yone re e bonang e sekonterinyana se salang ka ga lefting se ke gone go mo go bidiwang gote ke shoulder kana shoulder re utlwana ha e leng gore go dirisiwa ke dikoloi tse di tsamayang ka bonya ha e leng gore go dirisiwa ke di-farm implement ha e leng gore re ka go dirisetsa go ema kere le gone mo shoulder re utlwana e be re bona line e tshwara e kgaoganyang dikoloi tse di tswang ko pele le rona e be re bona gore line ya rona e tshwaragane e tshwiwe e tshwaragane mo go rang gore ga o le teng le go e tlolela ka ga e le gore ne o batla go overtake go a tshwanne overtake ga lineng e e ntse yana re utlwana ke yone e bidiwang go te the bold line ga e le gore e go na le mo tseleng e nngwe o tlo itlhela e le di-dash dash dash kana di-lost dot so yone eo ke yone e leng gore o ka overtake teng ga tsela e ntse yalo ra utlwana but ga e le bold e tshwaragane yana ga re a tshwanela go ka overtake ga go yone kana ga re a tshwanela go ka e tlolela ka kwa a kere now ga e le gore koloi ya gago e nna le mathata kana o batla go ema o ka ema ka ga lefting ka ga shouldering a kere so ga o letele go ka go ka ya go ema ka kwa it is forbidden to stop on the right of the white

a re a kwa go c c a re slow moving vehicles are not permitted to use this road slow moving vehicles are permitted to use this, this road ka gore bona ena le le shoulder e tona gore di ka di ka tsamaya gone mo shouldering ya nenyone eo a kere so that's how we derive the answer let's go to question 25 Thank you. Question 25 What dangers can arise? What dangers can arise in this residential area no so sa ntlha ra re bolelelwa gore that is a residential area ha re lebelela picture eo re bona go sena metse metse ga e bona le but that we are, we are told gore go mo itse residential area go ra gore ke ga go nnang batho teng ke mo ke tsela e leng gore e heta ga gare ga dikago ga gare ga di-buildings ga gare ga metse ga magare ga malapa a kere so tsela e ga o e lebeletse hela yane e bulegile ga ena le ga e le gampo ga ena le ga e le sepebe e tlhamang la kere gomme go ka go ka rotloetsa di-drivera gore ba hete ga ka ka lebelo le le ko godimo so borai bo bo ka tlhagang ga ke goreng ke gore o ka itemogela dikoloi di tsamaya ka lebelo le le le ko godimo vehicles driving too fast gone ba di vropa a kere well a baby re well trained children on the roadway ga gona bana ba go teng ba they are well trained ra utlwana liter on the road nya ga ena maswe le lona la e bona hela gore e phepa ka so answer ra rona ena a gore dikoloi tlo tsa makale ka lebelo le le go godimo a re go 26 who has stopped incorrectly ke buile ka yone le yone maabane e ne nngwe ya di-question tse ne le kopile gore ke bua ka tsone gore ga wa tshwanela go ema before o tlola a level crossing kana o tlola a zebra crossing as pedestrian crossing o tshwanetse o ema o sena o e tlola re utlwana e seng before a kere o tshwanetse o ema o sena o e tlola now mo dikoloing tse pedi tse ke mang yo o sa emang sentle ke motho yo o sa emang sentle ke wa koloi e khibidu e ka kwano ga ga ga pedestrian crossing yo le wa koloi e yelo o eme sentle re utlwana o tshwanetse o ema o sena o tlola a pedestrian crossing gore o seka ema o pele o tlola pedestrian crossing lebaka ke gore ga o emelela gone o tsamaya o le motho wa koloi e khibidu fela ga o tsamaya o tsena mo tseleng ya gago wa go tsena wa go wa go tlola zebra crossing now ga e le gore go na le motho yo e leng gore wa crossa gone goo o tlo o tlo o ka nna wa mothula ra utlwana now ga o le ka kwa ga zebra crossing o ka o ka emelela hela o bo o sa thule motho yo re utlwana let's go to question 27 answer ya rona gone gong ke the red vehicle the red vehicle ba bangwe ba confuse ya ke gore ya re the front kana the at the back but o tshwanetse o itseela gore ke koloi e khibidu ra utlwana the red vehicle let's go to question 27 what must you do in this situation when you are dazzled by oncoming traffic okay let's do this Uh-huh. What must you do in this situation when you are being dazzled by oncoming traffic? o tsamaya go ntse yana motho o tswa ko pele o le o tshwile dipone o brightile a kere wa hatlhiwa ke dipone tseo o tshwanetse a dira eng tshwanetse a gokotsa lebelo re so sa ntlha ra utlwana o bo o lebelelela thata kae ka ga left teng gore o ntshe matlho a gago o se ka lebaganya matlho a gago direct to light a kere o lebelelela ka ga left teng gore o kgone go bona look to the to the left hand edge go lebelela ka ga lefteng gore o kgone go bona kere look to the left hand edge of the roadway if necessary reduce your speed so ne se ne ke go bolelela gore o tshwanetse o fokotse lebelo answer ra rona ke b ra utlwana a bira ko question 28 A traffic jam is building up here. What must you do? Na go mo ra bona gore ke tsela mela e meraro e ya ntlha e le nngwe hela. Ha traffic jam e build up gone hong. Ra utlwa. O tshwanetse gore o switch on your hazards to warn dikoloi tse di tswang ko morago. Ra utlwa. Ha ile e gore o tsena ho o itlhela e le gore go na le traffic gone hong on a highway. A kere o tshwanetse o dira yang o tshwanetse o tsenye di-hazard gore ba ba ko morago ba bone gore wa emisiwa ke ke sengwe ba itse gore o emisiwa keng ke traffic ra utlwana switch on your hazards like now go na le question e nngwe go botsang gore ga go ntse yana o bo utlwa e le gore koloi ya siren ya ya tswa ko morago e o isutela ga kae ra utlwana e tshwanetse e gore e tsene ga gare ga ga the middle and the right lane ga the middle and the right lane let's go to question 29 and sum up this paper which conduct is correct which conduct is correct which conduct is correct now in these questions ke tsa right of way ra utlwana these questions ke tsa right of way so right of way ka e buang ka teng e re bolelela goreng ga go sena ga re tsena mo picturing e be re e lebelela be re itlhela e le gore ga gona a ga gona sign re followa the rule ya right before left earing koloi e ka ga righteng e tshwanetse o tsamaya pele e be re tsamaya pele ga koloi e ka ga left teng now ga re tsena mo makgabaganyong a ditsela ga e leng goreng the right of way rule is not clear straight to you a ke go a go diragala re employer the the right of way rule e be reng the vehicle on the right has to proceed e be gore proceed before the vehicle on the left ra utlwana na gonega ra go letelela teraka e gore e hete pele ga rona mme teraka e ga ena go heta pele ga rona ga pele ga ena go tsamaya pele ka goreng go na le koloi e nngwe ka ga raeteng remember the same, this truck follows the same rule as we are le yone ya go letelelang ya go letelela koloi e ka ga raiteng ga yone in this instance ke baesekele ya go letelela baesekele gore e hete pele so ra go itse gore go ya go tsamaya baesekele pele e be go tsamaya teraka e be e le gone re ka tsamayang a re ko di answereng the oncoming cycling must proceed first e be nna yone answera ya rona answera ya rona e be nna a e be ra kwa go question 30 which conduct is correct gone gong ra go itse gore motho yo ka ga lefteng wa go re emela ga re lebelela picture e hela ra go itse gore motho yo ka ga lefteng wa go re emela e ka gore rona re tlhamaletse sethuthuthu se ga se thena se gata leine ya rona so wa go re emela gore re hete pele the oncoming motorcyclist must wait for me because he intends to turn to the left thus o tla ba gata leine ya rona so wa go re emela gore re hete pele these questions ke a go bua thata ka tsone ga re hetse re dira chapter ya tsone ga re hetse re dira test e buang thata ka tsone ya test 5 ke yone ya right of way rule hela chapter e ke e ratang bobe let's wait here and thank you for your time